Bungsawm pangana Lunhmingthanga thih hnu chuan Lunhmingthanga thih a a nu ṭah hlacham avang chuan a nu pawhin dawi a thiam tiin lam suak a awm loh hlanin an lo that ve leh ta mai a. A thih dan chu hriat chian chiah a ni lo. Ṭhenkhat chuan a ram kal ral thah anga thah a ni an ti a. Mahse a nihna chiah hriat a ni chuang lo. Lam suaka te erawh chuan an lal leh upa te kut tuara thi a nih an ring tlat a. Lamsuaka chu a lungdam theih ngang lo avangin Lalbura hnenah chuan, Ka pem ange, nangmah do turin lal dang ka zawng dawn a ni. Dosi karah chuan sai lo lal tawh thiang lo tih hi ka zah vak dawn lo cheu a nia. Ka kut tuar tawk zawngin awm mawlh ang. Ka unaupa leh a nu hi a thlawn ngawt chuan an tawihral dawn tawp lo a ti ta ngat mai a. Lalbura chuan Lamsuaka pem chu a ngai ngam ngang lo a, chelh sa loin a chelh a. Lalbura chuan, E khai, pem lul lo ve. Tun hnuah chuan tihpalh pawhin inchunga engmah a thleng tawh lo ang. I pawisawi chu ka pawisawi an ni ang a, i thu chu ka thu a ni ang, pem lul suh, a ti a. Tui chhia hial in a chhia meuh a chham duh avangin a pem ta lo va. Mahse Lamsuaka chuan, I ngaih ang ngawt zawng ka ni dawn hlek lo a nia. Tihpalh thil pawh thleng ta se, nangmah hi a nia ka kut tuar hmasa ber tur chu. I Lalsut Puivuan pawh ni se phuba zawng ka la dawn tho tho. Kan chhungkua era min it sik tute hian nangmah hi inhliah khuh nan an hmang che a. Fimkhur hle rawh, ka kut in tuar chuan in nasa lo mai ang a ti e, an ti. Lunhmingthanga farnute pahnih Thangi leh Chhungi pawh hmeichhia an nin avang vangin an huaisen zia upa hrilh fak zu tling a. Lal leh upa ho kut chu chempui leh fei hmeh belin ka u leh ka nu in that tawh a. Kan tan dam a nuam tawh chuang lo. Min that ve nghal law law rawh u an ti a, an dawh siah mai niin an sawi. Mahse Lal leh upa te chuan lam suaka te an hlau tlat tawh a. Engti kawng mahin kut an thlak ngam tawh lo. An chhungkaw chunga chhiatna rap thlak taka thlen hnu chuan. An ni unau chu lam suaka te chuan an in lamah an awmpui ta a. Lunhmingthanga farnute pahnih Thangi leh Chhungi chuan. Ka u leh ka nu an awm tawh si lova. An sul hnu leh an then rual te zingah kan tan awm a nuam tawh lo ve. An sul hnu hlir a ni mai si a. Rem in tih chuan Lalbura khua hi chhuahsan ila a tha ang. Chuti lo chu kut ni vang thla leh eng hun hun emaw a lo thleng leh ang a. Kan tan lungti lengtu leh chhungkim lai min ngaihtirtu chauh a ni tawh dawn a. Eng angin nge mawi ngaih ve le tiin an u Lamsuaka chu an rawn a. Lamsuaka chuan, A ni khawp mai. Kan chunga thil thleng kha khati kha a ni a. Keini pawh hi enge kan an zel dawn pawh hriat a nih tawh loh hi. Nangmahni thu thu a ni mai. Mahse hmeichhia ve ve in ni a. Za in phur dawn lo a. In thu thu a ni mai, tiin a chhang a. Tichuan, Lamsuaka te unau khaw danga awmbel turin in ngai takin an in thlah liam ta a. Thangi leh chhungin Lamsuaka pa te unau an belh tak hnua an chanchin. Lamsuaka tupa Thangruaia'n kum sangkhat zakua sawmhnih leh sangkhat zakua sawmthum vela a ziak chu a bo tak hlo avangin. An chanchin kal zel hriat chhuah theih a ni ta lo a ni. Nikhua a rei zel a. Lamsuaka te unau pawh phuba lak ngei tum ranin an awm a. Lunhming thang a thattu te lah Lalsutpui vuanin Lal ina an tap chawt a. Chemsen bawi an ni tawh a. Pawn an chhuah ngam ve hnu pawhin lam suaka te unau chu an hel zak zak reng mai a ni. An intawh dawn pawhin a hmu hmasa tu an ni zel a. Lam suaka te unau lah chuan remchang an zawng ran a ni tih an hre si a, an hlau tak zet a ni. Lunhming Thanga thih hnu nikhua a lo rei deuh hlek chin ah chuan. Lalkhawnbawl upa Thangphunga fanu Siak Eng nula. Lalbura khaw sangkhat Zathum khua a nula hmeltha ber te zinga mi Thangkungi chuan. Lunhmingthanga fa a lo pai chu niin an lei kang deuhin kalte a han zir a, lam suaka te chhung chuan an duatin an kawl reng reng a. A belvawtu a nu leh pa inzir ta fam chu a duhawmin lawm a hlawh hle a. Duh duh a khawlai leng thei a han ni chho ta a, lam suaka te chuan an thil tawn enin mi kut pala tawh an hlauh thawnpui leh ta a. A nite'n khaw dangah kawl se hima an rin avangin a rukin a nite chu an chah ta a. Lunhmingthanga far nute pahnih Thangi leh Chhungi chu an khua pawh lo ni tawh. Lalbura Bawlte Sangkhat Zathum khua chu thim thut thuta an lut a. A ruka lam suaka te inah chawl hahdamin rawp an rel ta a. Naute chu hawnpui nghal tumin an inpuah chah ru ta a ni. Thangi leh Chhungi chu thleng hlim hlawt anga insawi a. Tlawh hmasa phawt ni awm taka insawi turin naute chu an tlawh ta a. A rukin lam suak a te u nau in pawnah an lo tawi awm thap bawk a. A ni te chu an inti nel awmin naute chu an han lawm vel a. Upa in. Mahni thisen zawmpui te chu engmah la hre tham lo no se an fahran pawhin. Mihran ngawt ai chuan an nel ngai e an ti mathlawn lovin. Chumi zana a ni te lo kal pawh chu a lo nel nghal mai a. An pawm te a ngen ta zawmah mah a. A ni te lah chu an lunga chhia in a rukin an mittui an hru zauh zauh reng bawk a. Naute lah chu a pa siar, a pa siar. A chhun fuh em em mai a. Nu leh pa tel lova an sei lian tur chu an lei nat in an khawngaih em em a. Mahse tih ngaihna dang lah a awm si lo. Naute ni upa zawk Thangi chuan naute nu leh a pi leh pu hnenah chuan, Hei kan lo thleng chauh a ni a. Naute hi Kusuaka te in lamah kan va haw pui lawk anga. Mut dawnah kan rawn dah leh dawn nia. Car a hlaiin kan hmu khat tawh dawn si a. Nak tip maiah kan haw leh dawn bawk si nen. Kan hmu leh har tawh dawn e mai tiin an dil a. Naute nu leh a pi leh pu te pawh chuan thil awm lovah ngai hauh lovin an phal hle mai a. Thil kalphung pangai pawh a ni ve reng a. Lamsuaka te in lam panpui tur chhuahin an chhuah pui a. Mahse an rilh ru thuai a, mi hmuh loh tur lamah hlir an kal a. Lamsuaka chuan khua atanga hla fe thlengin a thlah a. Zapuithanga leh Tualdailova-te pahnih chu khua thlenga thlah turin a kalpui tir a. Mut hun tawhah chuan naute nu chu naute lam turin Lamsuaka-te inah chuan a kal a. Chu chu naute leh a nite thlah haw Lamsuaka chuan silai pu in a zui lut a. Nautenu Thangkungi chuan, Ku Suak, khaw nge ka nau? a ti a. Lamsuaka chuan. Aw, a ni te khan an la rawn dah nange? tiin hre lo ni awm takin a leh zawh a. Nautenu chuan, An la rawn dah reng reng lo, khaw ngei kal, i va haw tlai reng reng ve, tiin. Thil awmzia zel din thiam rilru deuh chungin an zawt a. Lamsuaka chuan, Leipuia sa ka chang a. Dai vel kan hrut kual leh a, ka lo tlai hman viau a nih hi mawle, tiin a chhang a. Naute nu chu beidawng tap chungin a haw leh ta a. A hnua lam suaka sawi upa ten an sawi leh dan chuan. Naute nu chu ka khawngaih tak tak a ni. A lehlamah naute chuan mi kut pala tawh leh mawla hlauh awm si. Chutia tih ngawt loh chu kawng dangah awm bawk si lo. A pa thattute nena khawkhata awm ho reng lah tha kan ti bawk si lo. A puitlin hunah zawng le nufa nana na a duhna lam lamah a la awm ang a. A puitlin hma si chuan chu chu a kawng awm chhun a niin ani ten hruai ta lo se kan hlauhthawn pui reng dawn bawk si. Naute nu chu ka khawngaih tak tak a ni a ti a ni an ti. Chung hun lai chuan Lamsuaka fapa Sailian Khama chu naupang fel tawh tak a ni a. Ka ni te chuan kan in lam pawh an rawn tlawh leh tawh lo. Ka pan thui fe a thlah a. Ka pate a ten khua thlengin an hruai a ni, tiin a sawi. Tuntlai khaw hnu kum sangkhat zakua sawmthum phuar vel lai tawhah khan. Lunhmingthanga tupa Sai Siama chu sabualah a kal a. Lamsuak a fapa Sai Liankhama hnenah chuan. Ka pu thattute min hrilh rawh. A pakhata pakhat nana na chu kan that ve teh ang, a ti a. Lunhmingthanga thattute chuan an hlau khawp mai a. Lal inah an tawm tlat mai a. Sabual Lalrumliana pawh an ti mang ang hle a, pawna a chhuah pawh an phal bik lo. Mahse, an van leh e siamin bawrhsap AZ Mekal ICS khawfang Sabuala a lut hlauh mai a. Bawrhsap hnenah chuan an lo sawi a. Bawrhsap chuan Sailiankhama hnenah chuan, In unaupa hi chelh suh u. Hmanlai thil an hre reng tawh ngai lo. Pawilian zawk ka khawih ange. Thlem la, khaw dangah awm rawh se, a ti a.

Mite itsikna avangin lam suaka leh a unau thlah te leh lun hming thanga thlah te chu awmkhawm thei lovin an inthenkar hla ta hle a. Lun hming thanga rimnam te zawn chhuah tumin lam suaka tu leh fa te chuan kiltin an hrut an hrut na a, an zawng chhuak zo ta lo a ni. Lalbura ropui vang lai sangkhat zathum khaw tlangval hmel tha lawr lak, a tha lama si sarih val, itsikna avanga an thah lun hming thanga Siak eng chhak awm tlangval thlarau chu. Hmanlai mite ngaihdanin. Bialrala fai hawta chawm turin kalsiamin a insingsa ang a. Ramsial chal tum leh a sai kah te chuan hma an hruai ang a. Lunhmingthanga erawh chu a zuk chal kah zinga a ki tha ber chungah chuangin a ki hrevah rul ngan a inbat hnup bawk ang a. Chung lamah lah a muvan lai kah chuan jet fighter ang maiin kawkaw lek loh loh chungin a thlawh hel ban lek zauh zauh bawk ang a. Ni a sathlek leh a va hluk kah chuan a chungah thlawkin a thlahlaipui chuan a zar hlim zel bawk dawn si. A hnung lamah lah chuan a sakah zawng zawng sachitin nghal changho var leh sazuk, sakhi, a sai dang kah leh a sakah zawng zawng mai chuan inkhawmpui bang vang lai ang maiin an zui mup mup mai dawn a ni. A hnung berah a hnudal ni awm takin savawmtu Lumlungliana kah chuan hnu a rawn dalin a rawn zui ve buk buk dawn a ni. Tichuan Pialral kawtchhuah Paula duty na hmun chu a han thleng ang a. Paula meuh pawh chuan a sairaw kherh phul raw phel thawk kaih leh a sai hlum ar tui tia tia chu hmang ngam lovin inchhungah a tlan luhsan zal zal ang a. Bang awng atangin a bih thla dek dek ngam chauh dawn a ni. Pialral chu ropui takin a lut muah muah mai ang. A thlen hma hauh atangin a ral thah te chuan fai hawt ringa an chawm theih loh hlavin Buhfai buai a buaiin mawng hung hman lo lekin. Sawhchiar kan hlau fatu ang vut vutin an lo buaipui lawk dawn a ni Lunhming Thanga chu. Tichuan nuamsa kum khua tawh turin. Lalkila leh Chianglala te kut thak hnawih nana hman phak tawh hauh loh turah. Hlim tawp hlau lovin a leng kum khua tawh dawn a ni. Bungsawm parukna sa laka inhuaisiak. Mi thenkhatin a huaisen avanga vak sakeia an tih thin pasal tha vaka Chawngthuvan Chiau chu saikah theiah Lamsuaka chuan a tluk lo deuh thin a. Mahse Lamsuaka chuan ela tum chu a ngai lem lo. Vaka chuan sai a kah theih em avangin vak Sakawla, Sairala te an ti hial thin a. Vawikhat chu Lamsuaka hovin Sairam chhuah an tum a. Vaka erawh chu a tel loh tum a ni awm e. Vaka nu Chawngpuii chuan lam chhuak a ram chhuak tur kal chu a hmu a. Fiam thuti tak si ngam tlak tak hian suak a. Thil dangah tih loh sai ka ah na na na hi chuan ka fapa vak sakawl a. Vak Sairala chu i khum bik lo tiraw? A nia tel si loh chuan silai a ri thlawn in a ngul in hnuk rang mai mai thin a ni lawm ni? ti in a lo au a. Lam suaka chuan. Nia tiraw? Thian pava ka tel lo chuan eng kan ang lovin Seramu kan thur ve pek lovang, a ti tha ve mai a. Lamsuaka in ngaihtlawmna awkah chuan va ka nu chu a ti pawngpawrh ta a ni chek ang chu. Ka ti na nana hian maw? Mihrang vala te, puakthlawna te, in zu ni leh mai ange aw te chu a la ti ta deuh deuh a. Chu chu Lamsuaka thian luai huaia te, Zalala te chuan an rawn hre ve hman si a. An lo tlawm ngai rilru hle mai chu lo niin. Lam suaka ngei pawh chu a tlawm ngai rilru khawp mai a. A sawi tam lo nain sai kah theih ah pawh ber nih a tum phah ta a. Tlawm ngai hle hlawm mahse a tua te mah chuan vaka nu chu an chhang lem lo. Lam suaka te sai ram chhuak kal ta chu an hlawh tling in. Lam suaka ngei chuan a ngo khan chu ka tun theih an tih khawp a sai chal ngo tha a kap a. Zu nena an salu lawm tha tho chuan. Vaka nu chawngpuii hriat atan an tih ni tur a ni. Saiah Sairal an awm ngai lo. Keimahni Sairal a te. Chinrang a ni, chawngpui lo ngai rawh an ti a. Silai an lawn un un mai a. Lamsuaka chu sai kah theiah pawh tuma tluk rual lovin a van nei a. Pasal tha dangte chuan tluk ngei tumin an el thin a. Mahse an tluk thei ngang lo. Sai a kap tam em em a. Sai chal a ngho khan chhuka tun theih an tih ang ngawt pawh sawm a kap a ni.

Ka dinna a ding ngam lo tur chuan min zui buang bar duh suh u a ti cheng mai thin a. Luai huai sena an tih chuan. E, chutin i ti maw? Khawiah pawh i dinna ah chuan ka ding zat zat zel ang. I pen chen ka pen ang tiin a chhilh zat zat zel a. Lam suaka erawh chuan chu e kha e a ti hlei law a nui hau mai a. Ngawi reng hian a lo insiam a. Chiat ziahin a chhilh thung thin a ni. Sai chu hliam kawlh eng ang mah se. Laltlunga chuan a pan ngat ngat mai a. A kah ngamna tawk a hnaiah a ding a. Luai Huaisena chuan Laltlunga thlen bak chu sawn kalin an hma khalh a. An hnung a ngawi reng a lo kal lam suaka chuan Luai Huaia bak chu a sawn leh kak thin e zu ti a. Tunlai mite hi chu an fin vang nge? Ramchhuak mi leh a kap thei inkap se sa eina nge nge an ti thei a. Lalbura khaw pasal tha lam suak a el a, tluk tum kei ka ni inti te chuan Meilum leh Sakawlh chu a ngam ngam tih hi an chang chawi hliah hliah mai a ni. Vawikhat pawh sai padawp lian em em leh kawlh bawk si a ke re an tih ang chu an tawng fuh a, an kap nasa in an kap thlu thei mai si lo. Hrui tung hmunah tan a khawh tlat mai a, mihring tan a hlauhawm in bei a khirh khawp mai a, chu chu tu huai huai ti ang deuh in an bei ta pek a. Laltlunga chuan ni danga a tih ang bawkin, Tuman lo ti tawh suh u, keiman ka inluh chhuak ange. Ka dinna a ding ngam lo tur phei chuan a zui pawh min rawn zui suh u, tiin Pau a ti khauh hle a. Luai Huaisena chuan, Keiman le, i pen chen ka pen anga, i din ngamna apiangah ka ding ang, a lo ti vat a. Lam suaka erawh chuan chu e kha e a ti hleilaw, ngawi rengin a lo insiam ve mawlh mawlh ringawt a. Mi dangte pawh chuan an silai thun thain in ring panin an lo nghak thap mai thung a. Laltlunga chuan hrui tung hling bawn hmuna sai hliam kawlh thinrim ṭan khawh chu a pan ta ngat mai a. Hnai set sawtah ṭan hmun siamin a ding a. Chu chu Luaihuaia chuan silai hawlh phak vel tura pawngin an hma khalh ngat mai a. Chutah lam suaka chuan Luaihuaia hma hlam khat zet tura an din khalh leh chiah chu silai ri nghal ta zawt zawt a. Sai chu a khek ruai ruai a, a khup a tuah ta rup mai a. A chu ti lai tak chu midangin an lo ruan ve thuai thuai bawk a, an kap hlum ta a. Vawikhat an ram chhuak pawh Laltlunga chu ram sial in a vawrh nawlh mai a. An phin zui leh dawn lai takin lam suaka chu silai kau sa in Laltlunga leh ram sial inkara tak chuan a zuang lut a. Ram sial chal damah tak chuan mupui chher chhuan in thluak hnam sawk khawp in an kah a. Ramsial chu a tawm chawi a. Hniak phawi miah lovin a let tawp mai a ni. Laltlunga chuan, Lamsuaka chu awm lo se ka chanin mai an chan pawh a tluk tawh lo, a ti hial a ni. Tumkhat pawh tlawngkam tui se ki chhuah vela an ram chhuak chu. Furpui khawchhiat duh lai ngang a nih avangin ruah a sur bur bur mai a. Tlawnglui chu a lian nu phut a. Tuilian chuan thingluang lian tak tak leh hnawlte chu a rawn len thla zung zung mai a. Lamsuaka chuan, Tuman hleuh tumin bawh suh u, nawl a nasa em mai, a ti a. Ani thu ngai lovin Laltlunga chuan a bawh lui a. Lui lai pawh a la hleuh thlen hmain thing luang hreu la nei si in a hru ta le. Thi lova ruangin a hleuh liat leh thei hram chauh a ni. Chumi hnu hmuam dah velah chuan pum hrutna tur hrui hmawr leh lam vuanin Lamsuaka chuan a hleuh kai ta a. Pum hrut hruia thlung nghet zo a rawn hleuh kir leh chuan. Tuithiam in ti tan chuan a invai kai zawh tawh e. Mahse in kaina turah fimkhur ro u aw. Bengtawiah a awm a nia a ti a. Amah ber chuan silai a chuh a. Pu Manhrut kai hmasak berah chuan chuangin sakei chu a veh ta a. Laltlunga chu Lamsuaka el ta reng reng. Lamsuaka Pum Hrut hrui thluna pawh kai nih duh lovin invai kai tumin tui chu a hleuh ve leh ta ngat a. Chung ang Tuiliana mahni zawnah kai theih hek loh. Tui chuan a len thla in thlang deuh takah vaukam a kai thei hram a. A vaukam kai a in singsak lai chuan Lamsuak a sawi beng tawi a, Sakei chuan lungpui phen atang in a veh ta thum thum mai a. Laltlunga la in a hre der si lo. Lamsuaka leh Zalala chuan a chuti lai tak chu an rawn hmu fuh a. Sakei in Laltlunga zuan tum a, a awp hniam suai suai lai tak chu an han in rawn ta zawt mai a. Sakei chu a leng lawp a. A tla leh chu thisa paih ang thlawpin a che chang leh tawh lo. Laltlunga chuan silai ri thawr leh sakei thi tur chal chang rum kawk a hriat chu a rual a. Tlema tlemah sakei chuan Laltlunga chu a seh lo chauh a niin lam suaka chu el rualah a ruat lo tan ta a ni. Tum khat chu tutkam. Melhanga sai tlak li an ti. Tunlaia sai tlak li an tih mai leh Chemteli inkara sai padawp an tawng fuh leh hi a ni awm e. Chu Chemteli hming an phuahna chhan chu Mizoram UT Chief Minister hmasa ber chaw chhunga pu Pawi Runkuma a pian avanga Pawi Kuma an tihte unau zinga naupang ber Khuangliana nen pum chungah hnang an hlai dun a, a hnang hlaina chemte chu a thlauh palh ta hlauh mai a. Chu avang chuan Chemteli an ti ta a. Khuangliana phei chu lam suak a kaih hruai ve ber a ni thin nghe nghe. Tin Saitlakli an tihna chhan pawh chu Vanhne khaw pasal tha Melhangan sai a kap a, a sai kah chu chu Lia chuan a tla lut a. Amah Melhanga bawk chu Lia lutin a sai kah chu hruiahlingin a hnuk chhuak a. Chu avang chuan Ali hmingah Melhanga sai tlak li an tih phah a. Thangthar te erawh chuan sai tlak li an ti ta ringawt a ni. Kan sawi ta sa sa. Pasal tha Melhanga hla do chu lamsuaka pawhin a cham fo thin a. Chutia Melhanga hla do bik. Hmelhang a hla do tih a neihna chhan chu. Hmelhanga chuan Ramsial ki tha zet mai hi a kap a, a sakah lu chu savunga na lo chhuh sak pek a. Hmelhanga thinrim chuan, Ka kal leh anga, in ngam chuan min chhuh sak leh ang che u, a ti a, a kal leh ta ngat a. A hmasa aia ki tha zawk tut lui kam vel a mi? Sele kawl fung ki tha. A ki pawh khawipuihnun ang maia fim eng kuk mai chu a kap leh ta hlauh mai a. Savunga khuaah a phur lut leh ngat a. An lalnu Savunga nupui chuan, Ise lu chu a ṭham ang tak e aw, tiin a phur a mi chu an zut a. Melhanga chuan a chem a phawrh lawk a. Lalnu kut chu mau chang thelin an hlawi chho ṭhawt mai a. Chutah a selu an chhuh kha a han cham zui ta a ni. Valpa e, lungzur ni khan tlang leh mual kha zurna hlah maw? Vui tum e, an kaih pen e, malza. Keini Mizawl se law, tiin silai an kap thuai thuai mai a. Savunga leh a upa te chuan. Kan thih phah tak tak ange, i chuhsak tawh lo ang u, an ti a, an chuh ngam ta lo niin an sawi. Hmelhnghanga hla do dang lam suakan a cham ve fo chu. Arkhuan e, Thai Lungmawl khan. Zeidah lo mang len te hlah maw? Thing sir e, par hnuaiah khan. Thanglung nau bang ka tah hai e, tih chu a ni. Hmelhanga chu chim leh hmar in do laia chim pasal tha ber te zing a mi? Vanhne khaw pasal tha hming thang a ni. Awle. Tutkama an ram chhuak in Saipa Dawp an hmuh kha sawi tawh ila. An Saipa Dawp hmuh chuan Laltlunga tanna lam chu an phin ta a. A thian te chu an darh hak a. Kah tumin Laltlunga chu a lo ding ngar mai pek a. Sai in a man hma chiah chuan sir lam atangin lam suaka chuan Laltlunga chu a hnuk sawn dawr a. I thi mai dawn alawm, lu zuar nghal lo, a ti a, a persawn leh thuai a. Sai in lal tlung a phiin tlan tlang ta rawn inher leh in a rawn phiin leh tur chiah chu. Lam suaka chuan an kap thawr mai a. Sai chu a awp deuh rup a, mahse a ding chhuak leh a, a mei a ti kawh ngawh mai a. Mi dang te chuan an lo kah rawn nghek nghek bawk avangin Sai ke hma lam chu a tuah ta rup mai a, a beng chu hnung lamah a bet thlup a. Nger chhur chungin a ding chhuak leh a. Chutah lam suaka leh thang hnunan an han inrawn leh zawt zawt a. A tlu ta hram a ni awm e.